Nissuġġerixxu udjenza minn tmintax-il sena 'l fuq. Aqtaxix, Han. Illum mort shopping u beda jogħġobni kollox. I couldn't choose. Allura kull m'għoġobni xtrajtu. Imnalla jkolli l-card tiegħek miegħi għax hekk inħossni free li nixtri kemm irrid.

Hobbuha tajt? Jien naf prova hux.
Tejsa maħla, taw x'inhuma? Skwirilli jew kokkudrilli, ara kif ġabuha. Eh, ekku ma jħobbu wiex il-bettija. Isma biex nafżak, daqġu jil-pinija, għax jem round boxing għan għodu naraw ħana. Boxing?
Joħi xidweq ta' sports. Ikun hemm two boys fighting. Eh, daqsek, Għaliex imma, għaliex? To show off? U għalfejn joqogħdu f'dik il-kaxxa hemm? Dak ring jgħidulu. Ring, ring jekk għandu forma ta' kaxxa, ring is round. Insomma, ara, għandek dan għalik, issa ħa mmur naħsel snieni. U mela jiena hawn. Not now, u wara naħsel is-sinjuni. Ġenninni jiena 700 ewro! 450 ewro ilma biss! Aqbad u għalaq li dak il-bit minn hemmhekk għax għaqqas tinħażel ma ħallejk. Qed li xi ħaġa?
Ngħid il-kont. Ħares naqra leħ, ferra ġena wieħed. 700 b'450 euro ilma biss, eh? Mur, mur, aħsel snilek u ċafċaf toqgħodx talaq l-ilma ta' ajja, mur, mur. Thank you.

Taħseb li ġie għoli? Għax biex ngħidlek is-sew, dax-xahar ħallejt l-AC mixgħu kuljum. U mbagħad kont qed nixgħel il-forn tad-dawl kull filgħodu waqt li nieħu l-breakfast biex isaħħanni. U ħabba ġismi, kultant nieħu four baths a day ukoll.
Four baths a day? Dejjem bis-serjetà, ħa naqbad darb'oħra, nagħmlu hekk u taf nagħmel naqbad u nballaħħulha ta' hekk nagħmel bil-kont. X'qed tagħmel bil-kont?
Bil-kont?
Mhux inħallsu qalbi. L-aqwa illi your body u l-ġilda tkun happy bħalek sabiħa. Għajma kemm tħobbni. Issa, ħanħalli kwi, ta' u tara daw jiġġieldu. Ħatibda ara l Ħatibda, ħatibda, għarem, għarem, għarem. U mbagħad da, issa naraw b'xi mod ieħor inħallsu. Ħansira dinja. Ma nafx għandi hemm dragun li naħseb jiena. Tafx nagħmelu, nibda nitfalhom il-junk mail issa. Ħatibda. Bini! Ejja x'ħatibda! Pini. Tiġi xej Pini, għaspiċċat, xidwejja wara 30 sekonda. Ha, qed tara, issa taf eżatt kif inħossni jien, 30 sekonda kollox.
Grazzi, oħti, għaddi ġejt bija, għax il-kappilla għet najli, lista l-istun tani, u jinnaf li inti tkun bizima, vera, vera napprezza illi Illi ġej ftit miegħi, Sitt Ġemgħat. U iva, m'għandix xi logħob daqs ta' Ministru ta', imma iva qed inkun busy, qed ngħin lill-Ministru tal-Isports.
Sport. Eħe. Broxk. Broxk?
Eħe, nieħu broxk. Iva, ser inkun qed norganizza turnaments internazzjonali għaw Malta. Eħe,
xkupa.
Xkupa. Eħe, mux inti, għanna bżon nfittxu xkupa, xbillaw. Se taqblu ġifieri? Mela, ser inkun qed inġib martial arts master mhm. minn barra minn Malta sabiex mhm. il-Maltin jkollhom iċ-ċans li jikkompetu kontra tiegħu. Eh, kulħadd jista' jużel. Iva, iva, u kont qed naħseb illi niftħu ring tal-boxing ġdid u x'taħseb kieku kont qed ngħid iġid birku inti. Uzzok.
Ejja, m'għoġbitekx l-idea? Le, le, rridu zokka l-qara waħda b'kollox. Hawnhekk. Morret. Eh, tajba, tajba, proset, bravo. Barmil?
Iva, tista' tagħti daqsxejn każ hija ħasra. Iva ħansibu
Barmil biex nafżak, did darba l-hemm barmil hemm.
Dan huwa l-post.
U issa xerrit nagħmel?
Kif jala, iċċekkja la ma baqa' ħadd ġewwa. Ok.
U mbagħad idħol u xerret il-petrol. Mela l-ewwel inxerret il-petrol imbagħad nara li m'hemm ħadd ġewwa. Eh, ja ħasra bil-kontra, minn fejn madonna sibtek lilek? Eh, ok, naħseb fimtek, sir.

Ajma, ajma, ajma, qed tuġani qalbi. Qed tuġani qalbi. Sur kapina, qalbek mhux hemm qiegħda. Iktar il fuq. Eh, eh, għandek raġun, għax din libsa ħin intilef, ma nkunx naf fejn xiex u fejn. Jaħsra, il-kont għad-dawl, Fader Robert, Ġie għoli ħafna. Ġie mola smewwiet. Ejja, għandek għandek raġun, u vera ġie għoli darba. Nibdew nitfu.
Nibdew nitfu, nibdew nitfu kull imkien. Ibda tfi, it fil-qaddisin, ibda. Imma, sorry, sur kappillan, dit daqxej ta' bozza li tixej qaddis, najti, differenza tagħmel fil-kont. Fader Robert, aqbad u ibda itfi il-qaddisin, itfi. Ħan itfi, mela, nitfu. Wieħed. Ma, eżempju bħal istatwa tal-Madonna, ħaħan nitfu għalu għafitla. Ja ħasra, Fader Robert, itfi kollox. Kollox, itfi. Itfi.
Ek. Imma, waqt il qudissa nħallu ek, għax li da titħalli naqbozza biex biex naraw xinu jiġri mux ek. Fader Robert, il-quddis tismaħħa trid mux tara
Kollox sew, mela nismaħħa. Itfi!
Nitfi.
U anke barra, barra itfi ukoll, itfi barra. Imma anke barra.
Iwa jħasra fade Robert, din li kollu tit tindaħal, all right? Tit tindaħal. U tit toqgħod tgħid li xerrid nagħmel ma nagħmilx għasek itfi barra. Min irid, min irid jara bil-bozza ta' faċċata. Sewa.

Ġej. Surka. Naħseb. Illi ta' min. Ta' min jenħallu għam xew l-bozza fuq barra. Jina kħajt u kol.
Jina kħajt.
Wif. Xinti ta' mel dal-ħin il-knisa? Fader, Robert.
Fader, Robert. Kemm il-darba ħanejdlek biex ma tilqaħħomx ek il-parroċċani. Idħol ibni, idħol, idħol.
Grazzi. Ejja idħol ħatara id-dawl tal-mulej. Idħol. Berik il-fader.
Impierek ibni.
Għajma.
Ejja, ta' kem ħatara id-dawl. Dawl tal-mulej biss issa tara xi hija kollox mitxi. Ġikom għal jew bdejt nisma'. Ejja. Tija jew l-infern imma. Għax issejħu intom.
Ma tistgħux jgħidulu qoli infern għax hawnhekk il-Knisja u naħseb li l-infern u l-Knisja suppost m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Eżatt, ma jmorrux ma' xulxin. Intom bis-serjetà.
Anka l-istatwa tal-Madonna tfejtu. Ejja, xi trid tagħmel, ridha mitfija. Madoff.
Eh, ma rridx dar kliem fil-knisja. Le, le, ma fimniex.
Mad off, mhux on. Tin sekonda fadal, ħan uħodha importa? Ernest il-pajm. Għajd li ħej. All right, ġej, ċaw, ċaw. Għamur. Ġiri dali. Għajd, naf issa, mur nkun nafu. Isma' jekk sejr għand Ernest, ejja mija s-sagristija għandi dawk il-5000 euro li rbaħt mit-tiġrija u ħudhomlu. Żomm naqra.
Inti mhux 10,000 irbaħt. Issa ma nkunux wixna toste, irrid inħalli xaġar knisja jiena. Esa.

Thai boxing. Boxing tat-Tajlandja. Jien darba mort Thailand. Tieħu gost temm in-nisa isa kittorda pizza ġib għajnejk wara widnejk. Ta' xogħol hu.
Imma bħal pizza, eh? Tittestaqi jekk hux bil-bajt jew bla bajt, eh? U l-ħeli, fejn hu l-ħeli? Mar jagħti l-petrol. Jieħu l-petrol. Qed ngħidlek mar jagħti l-petrol. Ara l-weli, Sur Ernest, x'għandna ġbin, x'għad tagħmel naw. All right, you know, right, qed nitrenja ftit.

Mela fejna. Ah, għaw fuq jeda. Oh, Rajt. Prosi, dek.
Jena nħob, nżom saqajja mal-art surpajp, anzi, biex duħu pjaċir bija. Ġibtlu ħamsu l-forzi. Tajjeb, tajjeb.
Għandi biċċa xogħol għalik u jekk taħdini tajjeb naqtagħlek għax-xogħol. Bis-serjetà jew? Jien hekk inħobb nisma'. Faqqa', faqqa' Sur Fighter, x'biċċa xogħol għandek? Hawn Malta ġej fighter famuż, Louie Boff Kutnazzi. Dan wieħed mill-aqwa fighters fid-dinja u jien ħa niġġilidlu. Mela go for it! U jien niġi nissapportjah! Din hi l-earnest, harness, taken pipe, pipe, earnest hill pipe! M'hemmx għalfejn. Naf li ħa nerbaħ. Għaw jien hekk ngħid wara dil-performance li tajt. U rajt. U xi xi mejma. Imma jien taf kif jien. Jien ħobb il-kunċert. U jekk nagħmlu mod dan ikollu jdeħtu ġew. Il-biċċa xogħol tkun iktar faċli. Insada kif ħajkollu jdeħtu ġew. Dik biċċa tiegħek. Jekk taqdini sew, naqtagħlek għaxart telef. Jekk le, naqtagħlek xi ħaġa oħra.
Niftiehmu mela ħanara kif sur pipe u naqdik għax inkella il-wili.

Il-forest of Arena. Il-fajf ma nistax niftakar xini. U hija għamel il-forest tal-fajf tiġi waħedha.

Eh, ma tgħid xejn, jew, iva, sew tagħmel dak li kollu li tajtaw jista' jiġi użat kontrik il-qorti. Ġveriku minnek, nibqa' ma ngħid xejn jien. Mm.
Dafejma.

Rajt jitra toħta kux xaqqa l-iskrin. Ejja, suħa morru. Woo! Woo! Woo! Ma sawajtix is-sirena? Għadni le. Woo! Woo! Woo! Woo!
Mux jabat. Min? Isma' minni, ma tridx tidħol fiha. Jekk lanqas biss ħa nistaqs xejn, ħa nkompli ninnaviga. Ħa nipprova jien, Sir, ta. Prova.
Kolli ngħid, għamel xi waħda dak żgur.
Xejn, ta, mhux jaqbad. Nispera li tgħid immur nara hekk hux kollox sew. Le, tmurx, għax jindunaw li konna aħna.

Dan qed jaqbad kollu s-sierq. Da x'ha qagħad jgħir għalija żgur. Jew tinkwieta xejn jiena meta x'kienet tgħid. L-aqwa li ma weġġa' ħadd, sieħbi. Imma Felix donnu kien hemm xi ħadd ġewwa, sa?
Dejjem kienet ċewċ ommi.
Għidli x'ħa nagħmel issa jien b'dax-xhur kollha magħluqin. Isma' din l-aqra kjatura fuq l-iskrin tal-mobile ma ssewwilix, hu.

Miskin.
Miskin. Miskin. Njorant.
Iwa njorant għala. U għajja tajċek, għajja. Ħames affarijiet kull ma kellu jagħmel wara xulxin. U mar jinsa l-iktar waħda importanti li joħroġ mill-kamra. Nimmissjaħ, njorant.
Anka jien nimmissjaħ. Ħaġa waħda kellu, ta' biżmu malajr, rasu sħuna. Hekk miet għal Tyler. Ħammurrex, dal-momenti, iżda ma tantx naf x'għandi ngħid jiena ta' bil-kondoljanzi. Insiex il-boxer. Fidi, propja fidu. Kondoljanzi.
Imma Andy, tista' tgħidli x'kont tagħmel ħanut ta' ġojn. Oh, dik storja twila, imma mhux fuq dik il-biċċa xogħol irridu niffukaw, imma fuq di. Fil-ħanut ta' ġowi, Kellu dil-biċċa apparat li għall-grazzja t'Alla ma nħarqitx u dak għalija sinjal, tajjeb, illi dan l-apparat jekk inti tqabbdu mal-miter tad-dawl iwaqqaf il-miter kompletament.
Stanna, stanna, stanna. Dan mhux serq jiġi?
Issa jekk ser jew le eżatt eżatt ma nafx, imma żomm. Mela aħna il-meter ta' min ħankun qed waqfu.
Ta' knisa. Issa jekk nibdaw tilajn fir-ranks hemm il-Bobby, il-Kappillan, hemm l-Isqof, mbagħad Kardinal, u mbagħad il-Papa, u mbagħad Allora jidlu.
Ara, jien inkunċert da mhux bnu u najna kum aħlu ħerġniżi fil-każ.
Ejja, ejja, ejja, ejja. Ħamqer, fader.
Xamil dik darba ejli, ejja. Sissa xejn, imma rrid nkun ċert dak li għamel u ġnub jew le. Ġifieri għajdli, ejja. Ara,
Serq, dnub fader.
Mhux ovvja li dnub, serq. Eh.
Serq ġifieri meta tisraq karozza. Eh, dnub, eh.
U stereo ta' karozza. Pini ħanoqdu nagħmlu lista sħiħa tal-affarijiet possibbli fid-dinja li nistgħu nisirqu jaqgħu, eh? Flus.
Flus, eh, ukoll. Ara, niżżiltu fuq biċċa karta. Għamilt lek Excel sheet Il-kuluri skont il-gravità tagħhom. Iċċekkjanna naqra.
Ismani Pili, ħu paċenzja, ma tistax issib qassis ieħor dejjem għandi tiġi tqer, forsi ma tafx kif, eh? Leħi, konfidenza jien miegħek għandi, jekk immur ma' ħadd ieħor irrid nerġa' nibda kollox mill-ġdid, fader. Iva, ma
Għaj, għaj, għaj, xini, xini dil-lista, xi tfisser, xali xe tajt li jekk, eh?
Xinkun naf hemm xi wieħed u xi dnub. Jekk ma jkunx imniżżel f'dik il-lista, ġifieri mhux dnub hu.
Le, jidher li hawnhekk il-qatt il-qatt kollu xaw. Tajjeb.
Serraħt li rasi fader. Li rasi. Zom, zom, zom, waħda, zom, waħda, xawnek qed inxom xi ħaġa tintenjen.
Dik għax tlaqta fader. Skużani, imma kilt ħoddok qabel ma ġejt hawn u naħseb għamilieli, eh? Berikni fader.
Kważi bil-lessu l-kappellan ta' serraħ rasek.
Nara? Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Allura dan issa inaqqas il-konsum, eh? eh Skors il kappella u tista' tħalli l-knisja mixula fil-lodu fil-axija. Eh, allura kif jaħdem dan? Mill-li nista' nifhem għax minix ġinier, eh? Inġinier.
In u out, mhux hawn qegħdin. Dan li jagħmel inaqqas il-pass ta' kemm il-meter jaħdem. Jislow jah, Sur Kappitan. Tajjeb, tajjeb, kellu bżonn jaħasra jeżisti wieħed jaqbad man-nies għax ara kieku kemm itawwal il-ħajja tan-nies. U la qegħdin fiċ-ċajta qed niċċajta ara naqra tafu x'tgħiduli din. X'inhu dak l-ikel

Bieba u nħalluha bejnietna ma jgħadux il-bobita. Aw, lil Fader Roberta. Eħe, mela mhux legali din. Un iċċajta, era terġa, iċċajta. Mela jien ma nafx li intom bu se taslu tagħmlu xi ħaġa li mhijiex legali.
Berik nifader. Nibierek ibni.

Huwa nub. Ejja, dnub, tajt xbċati issa. Issa se nagħmlu hawn.
Issa, li ħa nagħmlu, illi inti ħa tisma' minni. Rajt, ħa noqogħdu hawnhekk ta' parzjana tal-mentenanz u tal-ġibsum u taż-żeba, u mbagħad illejla ngħidlek jien. Ejja, mexxi. Għajiet, ħataqsamni. Ejja, ejja, isma, il-pjan issa huwa. Eli, jiena ħana li jena dal-boxer il-kamra tiegħu hija d-duwan fajf, alright? Jiena li jenaħ u inti ksirielu.
Għaliex jien? Xiex? Għaliex ħa niksir il-wegħid? Għax jiena, jiena għandi ħafna u x'nitlef. Għandi mara u żewġ skwirelli. Int x'għandek x'titlef? Mela daqshekk m'għandi l-ħadd u. Allura tista' kważi tmut. Ejja, ejja.

U minn dik sirira. Ma uħti tħossni eċitati. Għax jien qatt ma birikt xi ħaġa se kbira. Le. Le. Insomma, jekk tot it-tifel ta' Eman, iwa, x'dak għamiltlu il-praċet u l-libsa tiegħu biex tara kemm kbir, kellhom jaqdu erba' l-ożor ma' xulxin. Ehm, dak mhux il-van tal-wili. Iva ta'.
U x'inhu jagħmel hawn? Eh, dak dilettant tal-boxing ma ġiex jara xi logħba hux. Eh, naħseb ħaj jiġri xi ħaġa vera kera llejla. Famous boxer? No. Shake hands, jgħala, Nobba t-treniċ fuq one, two, three, tlaqna bini!
Imma jien stilla ħażin għandi fuqi, kollox ħażin jiġini. U kif kellu jweġġa' jdejh, taf kif ġabha hux. L-uġigħ minn kollox beda jgħid, maintenance, ġipsum. Miskin. Ħaj naħseb aħjar nitlaq lill-uffiċċju għax min jaf x'rebu semm, eh? U xejn xejn ngħaddi l-airport u niskuża ruħi nerġa'.
Dawn it-tnejn għandi nassumi li ma tafu b'xejn, mhux hekk? Kombinazzjoni li lil dar Russu kienu tnejn tnejn min-nies fuq. U kombinazzjoni naħseb ikbar Fuq il-kombinazzjoni ta' qabel, illi kien hemm il-van tal-wili pparkja fuq barra u xek. Taf se nagħmel jien biex inkun ċert li intom ma kellkomx taqsmuh, mmur sal-airport. Insib il dan il-boxer miskin bit waħda, nuruh it-tratt tagħkom it-tnejn, ħalli nara jarafkom, x'għalli jekk jarafkom nara jlaħħaqx magħkom blit l-oħra tajba li baqalu. Ejwa żomm!
Tom. Aħna konna.
Kien donajt jien. Imma mhux għax ridna. Ele.
Mhux għax ridna. Għax Ernest jisu obbligana, mhux obbligana issa, ċiex tana 5000 euro. Naqasinna mid-dejn. Biex nweġġew il-boxer għalli u b'xi mod ikun vantaġġjat, tant kien vantaġġjat li laqas kellu għalfej jġiret għax kien rebaħ.
Inti eh, eh, qed tifhem xi tgħid, ġifieri għax qabbek Ernest, il-ħaġa tiġi ġustifikabbli. Hekk l-affarijiet, ġifieri. Se jonqos issa. Iqabbadna niffarsifikaw il-flus Ernest u nagħmluha. Iqabbadna noqtlu xi ħadd Ernest u nagħmluha. I xi frodi u għal Ernest nagħmluha. Hekk jonqos issa.
Iva. Marret. Naqta' dejn. U ma jkollux iktar x'naqsam miegħu. Ek, ek nieħu gost nisma' weja er.
Jien niġi. Int le. Kont ngħidlek tad-dawl.
Tad-dawl x'inhi tad-dawl?
Sorry, Father. Għawi. Tal-mite. All right.
Diħan naqra l-mite. Eh, le, le, le, le, le, eh, le, le, mux issa tax, eh, għaddej il-rosarju u għalla ħares għat ma tix disturba l-kappillan. Kappillan.
Mela lest il-Rosario, lest il-Rosario.
Tal-Mikel? Il-mulej batu dak l-arloċ li waħħalna mal-miter, għax qed ngħidlek kull imkien mixħewl u għadu mwaħħal. Laqqas unit waħda ma dawar dak l-arloċ. Ejja ħatara, ejja ħatara kif verra qed ngħid. Ejja. Imma kif?

Ronaldo! U zik għadni kem nara dokumentarju tal-mara tijaw ġurġina. Xmarandu. Tara xaħġa u tibza u tiġi għandi. Insomma, inti għas tibza tħares fil-mera sepp wara. Issa ndonajt minn fejġej il-gazz li għandek intu fader Robert. Prosit għalik!
Il-pajp għalli biex qabel tibdew il-missjoni tagħkom, Nemmilkom tużaw din l-arma. Bil-mod tweġġajtuni l-attak tal-ġebla. Oh, dak iweġġa ta' niftakar il-missieri jien kien jgħid l-għaru ġieħ li qatt kellu.
Missierek saqsejt x'inhu l-għaru ġieħ għax ma saqsejtx l-ommok meta weldek lilek.